Begréissen iech dann hei zur nächster Episode vun Splatoon 3 hei um TL Youtube Channel. Jo mir sinn nach emmer hei äifreg am gaangen, et ass lo mëttlerweil déi fënneft Folg déi ech hei ophuelen. Mir stinn hei nach ëmmer fir den 3 an en hallwe Maisstadtun an ech mengen och wéi mer d'lescht Kéier gemeet hunn, bréngen wir es hinter uns, sou dass emol einfach kucke mer eis Level un. Ech hoffen mol dat dann de Level Nummer 4 ass dee mer nach eng Séier verzweifelt sichen. Wie weess, vläit hu mer dann d'Levels also ofgeschloss am éischte Secteur. Muss ech wierklech scho soen, den éischte Secteur ass awer am Endeffekt zimmlech grouss. mech e bësse Suergen, dat mer mat den aner Secteuren dann äh, vill och ze dinn hunn. Mir wollen hudder ganz Joer Splatoon hei um Channel a Cocktail Summe gi fir just Mario Kart spillen. An hei ass dann Türentor, de Schl Schlëssel, also d'Schlëssel sinn de Schlëssel. Also mussen hei wahrscheinlech ganz vill Schlëssel sammeln. Huet mir eis mol ee Spaass hei och un. Dass eben elo se, mir kucken elo hei nach déi Laluftschléissen, ob mer nach vläit bëssen ze fannen, déi Loftballonschentschille eis d'lescht Kéier mëssgléckt war ofzeschléissen. An da maachen ech eben Iech d'Propos d'follgst, Et muss een ëmmer déi Secteuren alles op, wou ass en elo hei era, sécher, kënnt elo hei nach een op Besuch, nee kënnt keen op Besuch, et muss een ëmmer déi Secteuren iwwerall Pixel, Pixel ofschaffen. Ech géif dat eben off Youtube maachen, dat heescht live on stream. Wann ech zu Best of Moments zu ginn dee nach alle nee rageschnidden. Voilà, hei ass der schon rem. Emol hei schon de Problem, wou ass de Schlëssel? Ah, do ass de Schlëssel, okay. Also hei ginn der rem Schlëssele gewist, mir hatten do dee schon oft genuch elo. Mir hatten emol fläit missen Text lesen, hätten ass fläit en Tipp gesot. Mee jo, esou gesäit en da wéi et viru geet. Muss awer soen, well mer dee jo schonn am Ufank, ech mengen Part zwee oder dräi, esou e Schlësselpart gesinn haten, ass grad e bëssen, wéi heescht se, d'Motivatioun, déi grad feelt. Hëppla, elo si mer awer schéin erofgefall. Mä bon, mir hunn en Schlëssel fonnt. Dee Teil ass einfach de System elo mat de Këschten. An äh, mir mussen halt eben so um Planet Virus schaffen. Ass awer gutt gemeet. Ähm, kann eben do eben noch de Risk besteet awer hei erem villes ënnerwee ze verléieren. So, da muss man oppassen. So, Mini bëssen an eng Opferroll do gesat. Mee an awer hu mer do elo dat misse maachen. Dat war et da schonn erëm fir dësen Deel. Ech just eng Fro, Kann een do erop? Da spawnt hei nach eppes. Do gëtt et e bësse schwiereg fir do erop ze kommen. Ah ja, ech mengen et war einfach just hei eng Bix, eng béis Iwwerraschung. Mee hei gesäit mer wuel scho sou aus, dat een do awer ka eropkommen. Ähm. Okay, so machen also ja das ist einfach schon ein bisschen usprochsvoll an der muss machen okay du schön aber nicht zu sehen ähm, also mir genau was lösen aber sicher gött mich schwer spielt das auch gut so dat mich schwer gött ähm, voilà mal oder neuerem in ähm, checkpoint gemäht statt

Mat, mam Levelopbau, so just dass mer lo grad hei, oh do si mer grad erféiert ginn. Ähm, mengen wat net gutt ass do erof ze sprangen. Dat soll erëm zréckkommen. Oder war ganze Wee. Dat gëtt awer bis mir interessant wie das gesat as jo gut Dich teil mal einfach eng Checkpoint errecht okay okay okay da ma mer heimol dann eso eng Passage an do wär der schon ah, dat Gott sei Dank ass nach net na mé mech schenngen ees si da muss nei op ze kommen awer dat mo einfach och also schon schon Level flat bëssen der Schaden so an ass och gut. et Spill definitiv wat ech wollt undeiten, dass awer ëmmer Iech si een gewëssenen ähm, soll ich erklären Hei kann man hof ne yes, an da si mat do wo man hi wollten Geheim uewe geschoss also déi Passage mat lo gesicht. Do kann een eng Kéier kucke wéi et ausgesäit. Et ass awer ëmmer esou gewëssene Schema erëm zréckzëerkennen. Mee bon, et ass hir Maekart, do fiers de erëm am Krees ronderëm. Vun dohier kann dat elo net allzevill als Kritik ophuelen, mee ech wollt just eng Kéier esou undeiten iergendswéis. Dann hu mer dann hei awer och eben déi Géigner eng Kéier eng häerzlech Begréissung vun hinne krut, soe mer mol sou. Voilà, an do ass dann awer den nächste Passage gemeeschtert. Mee jo, et ass domat eben och e bëssen an engems elo riets a lénks déi Extremer vu Splatoon-Géigneren erkannt. Eng Kéier de Sni-, ech nenne mol einfach am Geck de Snipergott. Deen Zayon STL Zäit wëssen nach vläit wéi dat soss ëmmer gemengt war fréier huet mat Mario Kart ze dinn. Klenge Meme dozou, mee mat deene Leit huet jo hautzedags näischt méi ze dinn, well d'Liewen ëmmer ännert. Op jiddwerfalls schéngt awer elo esou wéi mat gläich. Gepackt hätten. Hei hu mer dann erëm en Checkpoint erreecht. Vun hei aus muss ech dann do. An dann hu mer d'Passage gepackt. Also wierklech um Levelopbau riets a lénks eng Kéier kucke goen. Awer dëst gi scho e bësse méi schwéier mat deene verschiddenen Ebenen. An ebe wat ech och eng Kéier kann undeiten, einfach déi Passage hei mat dem Glasbuedem hat mer an deenen Deeler virdrun och nach net. Mir si am Fong eng Kéier dräi Dénger, dräi. Das kann ein Ziel gesehen, ja. Da gehe man das Aluminium dabei, spüren wir uns das selber und malen dann immer den, den ersten Level gepackt. Ja, du vermisst vielleicht nur den Zeit, da bist du dann lang. Mit muss ich immer für neue Sachen, die sie absehen, geht dann Java ein bisschen immer mein, mein, mein Hate, so ist es vielleicht nur drei Hühn. Mit durch Story sind ich am Gang, los aber sicher aufzubauen, so mal so. Mee dat war dann deen heiten Deel. War dat Level 4? Si mer elo grad net sécher. A mir hunn dann do awer elo Party, mee ech mengen dobäi mer filmen. Oh, Haus ass voll vu. Dach dat geet elo duer. Okay, ähm, du wëlls schwätzen, ne? Voilà, hat erkläert, dass et kann dat mer.

Um Enn si vum Ganze just d'Schmelle vläit e Feeler, mee ech wëll einfach eng Kéier do elo uewe kucken, wat do nach ze fanne gëtt. Do gesäit een dann eng Kéier déi aner Passage. Sou, dat heescht, muer éischter d'Tour eng Kéier hei och hin an hiergoen. Well hien ass schonn heihinner gelaf, dat maache mer dann elo mol. Do kréie mer enke ganz vill Fësch hier, jo, 100 Stéck. Do ass och nach eppes fräigeschalten, wéi vill? 1500. Dat heescht, do ass eben de Punkt, elo misst ee scho warscheinlech aner Levele spillen. Kucken eng Kéier d'Kaart, och déi muss ebe ganz completéiert ginn, fir e bëssen erof ze kucken. Bon, mir kënnen dat do elo probéieren. Mir hunn näischt ze verléieren, da muss ech noutfalls eng Kéier Level méi oft spillen. Wat geschitt do? Voilà, do kréie mer awer dann nach sou een en Tick, e Snack-Coupon an engems. War vläicht elo keng all ze clever, fir hei da sou dat Ganzt So, verléieren. Ech fierwen eben elo hei da mat Wichtegst e kéint déi Passage an, well ech schiessen musse mam Loftballon. Mir wëllen dat elo mol do nach hikréien. Also maache mer dat emol do hei. Maachen dat scho mol prett. Da gi mer scho mol hei erop. Da muss een och vläit eropkommen. Dat heescht een, zwee, dräi. Dann hei en enker zwee erop. An ëmmer eng Schriftrolle krut an Schock nach, datt dat déi éischt mol ass. Voilà. An do hu mer dann rëm en Text ze iwwersetzen. Ech liesen nach hei eng Kéier den Text vir an dann kucken ech, wat s de mer mam Pokémon gezielt hues. Wann ee Muschelmoschi, ech hu elo en ueroflech gesot, bestellt, kritt een an hir Koplis an als Petzvill zwee ganz ënnerschiddlech Saachen.

Voilà, dat war bësse Geschicht ronderëm. Ähm, stell just fest, mer hunn hei Schwieregkeet lo fir ähm, fir dat ze fannen. Mee ech mengen, mer hunn awer all Level. Lo gepackt oder hunn ech hei nach eppes verpasst? Déi si jo awer all ofgeschloss. Ähm, wéi eng Pokémon, wéi eng Faarf fir Pokémon kees du? Ähm, wees ech net, Erik, ganz ehrlech, hu mir do nach net Gedanke gemeet. Ähm, schwer grad ze soen, mee ech hu grad Schwieregkeet. Ech meng mir hunn awer all Level lo ofgeschloss. Dat heescht mir lo d'Situatioun ähm, op Karme sinn oder Purpure gëtt, äh, Purpur, wie net op Lëtzbusch seet, wann man net secher méi op Jitterfalls mir hunn lo awer eng Situatioun, dann awer misst dann héchstwahrscheinlech eng Kéier een äh, ee Level fir d'zweet spillen, huelen ech un.

Normalerweise net so, so immer einfach en gesagt so, mir waren ze grousszügig mat eisen äh, Items höllen ich mal un. Und einfach do viel zu viel oder mir vielleicht auch Sachen net fand.

Schënns spillen ech spillen blann mee mäi Gefühl seet mir missen awer mat 10 Level elo hei alles fonnt hun wat ee kéint fannen. Just heen huet neie Scie, ass motivéiert fir Saachen ze hannen. Bon, soit, mir kucken da mol hei dann awer virun. Ähm, soss voilà, 10 Leveln schon komplett, dat heescht mir einfach eng Situatioun, ech muss einfach nach mal Level rauspicken, äh, fir méi Belounungen ze kréien. Guck mal, was war der Täuscher mal. Ich meine, war just also mat verschiedene Waffen an schon mal anfang an der Waffe raus. Ich, da ist plus schon mit Gold. Ich, ähm, Ähm. Jo, dann ähm, bësse lo schued fir Let's Play, dann einfach ech sinn einfach forcéiert lo. Voilà, hei sinn eben aner Waff, äh, aner Waffen. Hei ma mer dee Level eng Kéier. Ähm, do mol a Fräitschott, an kuck mal wat mer soss nach ähm, Gei mol op plus knapps duer dat do. Jetzt hat mir da mol eng Ken undercover an dann hun mat der Waffe do geschlossen immer do die fehlend äh, gemeet. Ich mengt dass der normal Dreh vun iech dat scheinst du awer och on Stream da spillen. Voilà, do so merkt dir schon dass sie net grad kompetent dat scheint mat eng Prabbeli ze spillen. Ausser déi sinn och méi staark. Ech weess et grad net, ech hu grad e bëssen d'Gefill, oder et ass einfach net eng Waff. Falls ja, probably gëtt awer net ze Schutz wéi net an Erënnerung huet. Sou. Bon, mir kréie se elo nach Punkte bäi am, am Level selwer. Muss elo an natierlech oppassen. Kann bessen opflöen an dann let's go. Jo, wann de Part hei rauskënnt, wäert d'Pokémon och selëscher rauskommen. Ass eng gutt Fro, Erik, dass du déi elo mat agebaut hues. Ähm, ja, mais ech muss dann eng Kéier an Chat froen, ech hunn awer bëssen d'Idee, Eng Kéier erofgoen. Et bléist net, ech kafen déi Versioun, déi aner Leit am mannste kafen. Ech hunn ëmmer d'Schwieregkeeten, wann ech d'Kopie kaf, déi déi aner Leit och kafen, mee ech wëll awer dann och déi Pokémon vun der aner Editioun hunn. An do do si zum Beispill Gen 4, ech waarden nach ëmmer drop, datt de Kiwibomber zum Beispill e Raupi gëtt. Well dat ass jo schonn de Witz bei der Geschicht. Elo gi mer mol hei eran. Ah, kein Tund. Naja. Auf jeden Fall, das hier ist immer so ein gefährlichen Deel. Das ist eben ein bisschen schön für den Let's Play-Part. Dofir hat Let's Play op Youtb mer verléieren einfach lo eng bëssen Zäit. Dir gesitt eppes duebel. Bon ech maachen elo einfach komm. Gi jo just 10. Also deenen 10 vu lo wéini elong et net. Bon da kënne mer hei raus, okay. Der Kafroutsch. Voilà, ja, ich hoffe mal, dass Ich meine den Level am Fall gesagt, den kein zweet kennen ass leider so da muss ich off Stream einfach bisschen noch farme gehen. Geht dat ich bisschen überrascht sind hat vu Leiit gesot krut die Splatoon net schlecht spielen da den awer Theoretesch misst eemol alles Spill nees duergoen, mee jo bon. Dann ass net schlëmm, dat gehéiert dozou bäi. D'Dokter Expansion war och esou. Hunn dunn eng Kéier meng Probably Low Skills gesinn, do e bëssen eppes ze laachen haut gehat. Um Méindegmoien oder Méindegowend, wéi déi dann e Part och kucke goe wäerten, dann och eng Kéier dann e bëssen do storyméisseg da gesinn. Seet mol eng Bomm fläit wär net schlecht. Ech gesi scho verschidde Leit Titan ze maachen. Ass dat do gesinn. So an dann hu mer dat do ofgeschloss an da misste mer jo genuch hunn, fir den éischte Sektor hei ofzeschloen. Muss net opdecken am Majoor dann hun ech wahrscheinlich lo ähm, net déi krut an schmierke grad geht och effektiv mal Tour Tisch mit App bis op ze ähm, decken Tisch gëtt nie lange Part wahrscheinlich ich muss Map nach am Detail opdecken gar doch net op die Dach bis zu goen. Voilà, dat geet elo duer on point. Dat heescht, mir gesi lo nach hei dat grousst Déngens hei opgoen. Sou. Da gesi mer vläicht eng Cutscene, ech weess et net. Et schéngt awer esou. Voilà, dat do kéint dann...

Deel Fësch ënnert de Beute maachen. Ech wëll dech jo net ënnerbrieche. Ech kuck dech emol ëm, Muri. Mir hunn hei en Jackpot geknackt. Biergweis Kaddoen, Schätz, all déi Zäit ënnert dem Krater verbuergen. An elo musse mer just nach se asaken. Ei, gutt erkannt, Marco.

Oh, déi Usproch war geprouft, oder wéi? Déi ass jo richteg gutt vun Hand hei gaangen. Déi hu jo guer keng Angscht virun eis. Hey, huet dir Anemonen op den Oueren? Ei, also ech hat bal Angscht virun dir, Muri, falls dech dat do motivéiert, rëm opbaut. Pa, wien interesséiert, wat fir Seegurken

Falls mir iech eppes iwwreg loossen. Voilà, an domadder hu mer si emol eng Kéier och hei kennegeléiert. Ech géif elo soen, well mer schonn ëm déi 20 Minutte sinn, géif ech de Part elo hei ofschléissen fir Youtube. Ech géif eben elo hei nach onstream. Nach déi unerfuerscht Ecker do maachen a wann ech nach eppes fannen, hänken ech dat elo nach hei un de Stream drun. Sprenzelbroch, ok. An Dir gesitt, do sinn nach e puer Passagen, déi mer mussen ofschléissen. Wéi gesot, Merci fir d'Nokucken an déi nächst Kéier gesi mer eis dann hei zréck. An gin dann am Secteur Nummer 2. Sou, an dat misst et da gewiecht sin. Also dir gesitt elo rem, Youtube si mer drop. Da muss ech elo eng Kéier mat hinne schwätzen. Si stinn hannert eis. Okay, hien huet einfach keng Loscht mat ze schwätzen. Da gi mer hanne mat him schwätzen, wa mer elo alles. Also dat misst jo awer elo komplett. Ähm, voilà, du gesinn och minn Téckcher, minn, minn all Schrëftrolle fonnt, bis elo rëm. Op Youtube och drop mit, mit Musik fonnt, dat heescht ass alles check, check, check. Den éischte sektoriell ass eso ofgeschloss, äh, mir hunn den elo eng Kéier off, off Youtube, also mir hunn um Stream dat gemeet, wou et elo kee Wäert huet, dat dir, ähm, lo, dat huet 5 Minutte gedauert, kann zwar sinn, dat d'Steuer vläit drun. Hänken als Bonus muss mer just do hanne fannen, ob mer dann e Kado kréien. An dann hätte mer de Sektor 1 komplett ofgeschloss. Ass den Himmel an der Steckchen Himmel ass. Nach nach schön. Dat geschitt einfach neich net muss einfach. Ech waren dat mir enke of, mech kucke mal enke Lanterne Loks. Ähm, do mat lo awer alles ähm, Text fond dem Jean Fleur Pferd virliesen, fir du ges einfach alles dann äh, so am Schnellverfahren los wann will dat lesen da können sto los an ich schlopp wieder komplett ähm, Mee jo, lo hunn ech just just d'Schwieregkeet, voilà 24 vun 20. Déi Detailer maache mir dann fir den nächsten Part. Also Dir gesitt, déi ganz Welt hu mer awer lo ofgeschloss. Ähm, waren nach drop, datt mir eng Kéier eppes seet. Äh, wann net, da misst dat awer lo sou gefinished sinn menger Meenung no. Oder ass do nach. Freck, do, do kéint awer nach e Pixel si, gell? Dach dat, wow, dat ass jo hefteg, gell? Ech meng do wierklech ee Pixeldéngens verbuggt. De Rescht misst awer gutt ausgesinn. Also do war mer dann falsch gaangen. Okay, da gi mer deen maachen an da misst et normalerweis gemeeschtert sinn. Also Erik, dat gëtt gläich awer e blöden Go-Film-Menü, wann s de nach emol dat op d'Tass, well dat hunn ech mech schonn alles ageféiert hei. Jo, et gëtt duerfir maachen ech dat elo ons d'Theme an ech huelen et net op fir de Youtube-Channel, dat giff keen elo kucken. Esou kréich ech dat och net gepromot. Jo Erik, endlech. Also du waars elo laachen, mee du waars laang AFK. Ah, lo kët der endlech en Ausrufezeichen, voilà. Okay, an da misste mer jo dann theoretesch, no villem sichen, ech weisen eng Kéier op der Kaart, dat misst jo lo theoretesch ofgeschloss sinn. Lescht Pixel mer fonnt oder seet hatt ech war wierklech grëndlech, weess dat, mee Maient an ech konnten da aus deem Grond déi Kaart hei erstellen a mir hunn en Opkleber fonnt vum éischte Secteur ass dat do dann. Är Kunde, dass gläich 100 Prozent. Okay. Dat heescht, ähm, voilà, Är Kunde, dass gläich 100 Prozent, a mir nehmen de Sticker do krut. Und da misst, ich froen lo enke Mirk, misst mer awer de Sektor 1 ähm, ofgeschloss hunn. Oder?